דער שמועס וואס איך גיי היינט האלטן איז ספעציעל פאר א אינגערמאן אין די ערלי טווענטיס, פאנגט יעצט אן אדער אפילו שפעטער, און ווען דו רעדסט פון די זאך פון חתונה מאכן א קינד זעגט עס אויס פאר דיר עפעס אזא פארן איידיע, עפעס אזא ווייטע איידיע כאילו וואס רעדסטו צו מיך פון דעם, איך האלט נאכנישט דארט, איך בין נאך אזוי ווייט פון חתונה מאכן קינדער, און איך וויל פון דעם רעדן אזוי ווי איין טאג וועל איך חתונה מאכן, אקעי איין טאג ווען איך וועל חתונה מאכן, איך האב דאך נאך צייט, ס'איז נאך נישט אינטערעסאנט פאר מיך צו רעדן פון דעם. און עס איז א מורא'דיגע איינרעדעניש פון מענטשן וואס איך ווייס נישט פונקטליך פארוואס דער רבונו של עולם האט אזוי באשאפן א מענטש אבער דאס איז די מציאות ווייל איך געדענק ווען איך בין געווען א אינגערמאנטשיקל פון עטליכע צוואנציג יאר און איך האב געקוקט אויף מיינע קינדער אז די קינדער גייען איין טאג זיין ביי די עידזש פון חתונה האבן, און איך גיי דארפן האבן אוועק געלייגט געלט פאר זייער חתונות, כ'געדענק די ערשטע זעקס זיבן אכט יאר פון ווען כ'האב געהאט קינדער, כ'וואלט נישט געקענט קאנעקטען מיט עס, כ'האב נישט געקענט בשום אופן קאנעקטען מיט עס, אבער די מציאות הדברים איז אז איך דערזעה מיך היינט אין די סיטועשען, און איך בין דארט. און ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, וואס ס'פאני אז מ'דארף אפילו רעדן פון דעם, אבער דאס איז די מציאות פון די וועלט, וועל איך רעדן פון עס. אבער פאר אונז גיין מיר אריין וויל איך ענק דערמאנען נאכאמאל אז אויב איינער איז עכט אינטערעסירט אוועקצולייגן געלט אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט און עפענען א אקאונט וואס עס זאל זיין דארטן אויף א גרינגע וועג זאל עס קענען חודש'ליך אדער איינמאל א יאר וכו' וכו' יעדער לויט זיין סיטואעשן צו פאנדן די חתונה פון דיינע קינדער אבער דו ווייסט נישט וואו אנצופאנגען יעדע זאך קוקט דיר אויס אזוי אזוי פרעמד אזוי אווערוועלמינג וואו גיי איך וואו פאנג איך אן וואו טו איך האבן מיר אונז געמאכט א קורס סטעפ ביי סטעפ אלף ביז תיו פון איינער וואס האט נישט קיין השגה וויאזוי אינוועסטמענטס ארבעט ביז דו זאלסט האבן דיין אקאונט אויפגעסעט און אלעס זאל בעזר השם פאר דיך ארבעטן ווי א זייגער, דיין באנק אקאונט קאנעקטעט מיט עס, וויפיל צו צאלן יעדע חודש אריין אין דיינע אינוועסטמענטס, וויאזוי עס אויפצוסעטן, ווי צו קליקן, ווען צו קליקן, אלעס סטעפ ביי סטעפ, נישט דא מער קיין עקסקיוז אז איך האב נישט קיין אנונג וויאזוי עס צו טון, פון א' ביז ת', כדי צו קענען ענראלן אין די קורס, אז דו זאלסט עס קענען נעמען פאר דיר און ס'זאל דיך העלפן, גיי צו עס פי פֿינף הונדערט יידיש דאט קאם, עס פי, אזוי ווי די עס ענד פי, פֿינף הונדערט, נאמבער פֿינף, זירא זירא, יידיש, YIDDISH, דאט קאם, און קענסט עראלן אין די קורס, אדער אויב דו ווילסט קענסטו עס אויך קויפן די קורס דורכן אריינקאלן צו אייט פאר פייוו, פייוו סעווען טו, וואן טו וואן טו און דו קענסט קויפן די קורס אויכעט אויף די פאון ליין, און אז דו קויפסט עס אויף די פאון ליין וועסטו עס אויך קענען הערן אויף די פאון ליין, עסט באקומען א אימעיל מיט אלע סליידס און דו וועסט עס דארטן קענען הערן. אבער לאמיר צוריקגיין יעצט צו וואס אונז האלט מיר אינמיטן שמועסן. טריי צו טראכטן וויאזוי די וועלט ארבעט מיט מענטשן, ס'איז דא אלע מינע מענטשן אין די וועלט, ווען איך זאג אלע מינע מענטשן מיין איך צו זאגן אלע עידזש גרופס מענטשן, ס'איז דא קינדער, אקעי, גייסט אין חדר, דו קענסט דארטן זען כיתה א' קינדער, ס'איז דא יונגער פון דעם אויך, דארטן קענסטו גיין צו די פלעי גרופס, האסט כיתה א' קינדער, כיתה ב' און אזוי ווייטער, נאכדעם איז דא, wow, בחורים! די זענען אן אנדערע מין טייפ, די זענען שוין בחורים, דרײַצן ביז וואטעווער עידזש, זיי זענען בחורים, גייסט אביסל ווייטער איז דא אינגעלייט, אקעי, אינגעלייט, ער האט שוין קינדער, ער בויט אויף א שיינע שטוב, וכו' וכו', ביוטיפול, גייסט אביסל ווייטער, ער מאכט שוין חתונה קינדער, מען פאנגט אים אן אנצורופן מידל עידזש, גייסט אביסל ווייטער, א זיידע. אבער ס'דא זיידעס וואס זיי זעהן נאכנישט אויס ווי זיידעס, מיר זאגן אייביג מענטשן אז איך זעה נאכנישט אויס ווי קיין זיידע, ברוך השם איך בין א זיידע. אבער ס'דא זיידעס, אה! ווען די תורה זאגט מפני שיבה תקום מיינט עס זיי. א איד מיט א לאנגע ווייסע בארד, אקעי, ווער רעדט נאך אויב ער האט שוין א איינגעבויגענע רוקן, ווער רעדט נאך אויב ער האט א שטעקן, דאס זעהט שוין אויס ווי א זיידע. און אזוי ווייטער ביז ס'קומט. א מענטש גייט בדרך כל לאדם, ווי אלט איז ער געווען? אה, אה, ער איז שוין געווען עלטער ווען. און אזוי ווייטער. די פאני זאך וואס איך וויל דיר זאגן מיין טייערע ידיד איז, אז די אלע מענטשן וואס דו זעסט ביי די ענד, זענען אמאל געווען די אלע עידזשעס. ס'איז נישט אזוי ווי ער איז די טייפ וואס איז א זיידע, און ער איז די טייפ וואס איז א אינגערמאן, און ער איז די טייפ וואס איז א בחור, וכו' וכו', ניין, די זיידע איז אמאל געווען די יונגל, און די יונגל גייט בעזר השם זיין א בחור, און די בחור גייט בעזר השם זיין א אינגערמאן, די וועלט גייט אזוי, און ס'פארט, גערעכט די מדרש זאגט אז ווען ס'שטייט ימינו כצל עובר, אונזער טעג גייט אריבער אזוי שנעל אזוי ווי א שאטן, זאגט דער מדרש נישט אזוי ווי א שאטן פון א וואנט, אזוי ווי א שאטן פון א פייגל בשעת ס'פליעט. כאפסט? דאס איז נישט קיין משל, דאס איז א נמשל. ווייל טראכט אריין ביי דיר, טראכט אריין ביי דיר, אויב דו ביסט דער אינגערמאן וואס ס'טראכט חתונה מאכן, וואס האב איך צו רעדן פון חתונה מאכן, ווען ס'וועט קומען די צו עלעך מיך דאגה'נען, טראכט אריין ביי דיר, טראכט אריין דיין עידזש, און טראכט אריין ווי שנעל ס'איז אריבערגעגאנגען אלעס פון די לעצטע צען יאר, פופצן יאר, פון ווען דו געדענקסט, ווי שנעל ס'איז אריבערגעגאנגען. אויב דו טראכסט אז די לעצטע צען יאר איז טאקע זייער שנעל געלאפן, איי גאט נאוס פאר יו, די נעקסטע צען יאר גייט נישט גיין שטאטער. ס'גייט גיין פונקט אזוי שנעל אדער שנעלער. סאו, דו דארפסט פארשטיין אז ווי איך זאג אייביג ווען די קינד ווערט געבוירן פאנג אן צו טראכטן פון חתונה מאכן, ס'איז עכט נישט ווען די קינד ווערט געבוירן, נאר ווען דו קענסט, גלייך ווען דו קענסט. די מערסטע שפעט, הכי מאוחר שאפשר, יא? כ'דענק לכל הפחות זאגט מען עטליעסט. ווי זאגט מען עפעס לכל? שוין, ס'מיר ארויס פון קאפ. עטליעסט פאנג אן ווען די קינד איז געבוירן. פאנג כאטשיג דעמאלטס אן. דיין קינד איז געבוירן, און ס'איז צוגעקומען א גאנצע זאק מיט עקספענסעס פאר דיר. פון היינט און ווייטער דארפסטו קויפן דייפערס, פון היינט און ווייטער דארפסטו קויפן קלאודינג, דארפסט קויפן עסן, דיין גראסערי ביל גייט ארויף, נאך אביסל בעזר השם גייסט שיקן די קינדער חדר און סקול, גייט דיך צוקומען שכר לימוד, אביסל שפעטער ישיבה, וועט דיך צוקומען נאך א גרעסערע עקספענס, אויב ס'זאל זיך מאכן די מינדעסטע זאך אז די קינד דארף אביסל הילף, גייט צוקומען פאר דיר אויך א פרייוועט טורער, וועסט דארפן צאלן פאר איינער וואס זאל צולערנען מיט דיין קינד, וואטעווער, ס'איז עקספענסיוו און ס'קומט צו, זאלסטו וויסן ס'איז אויך יעצט געקומען אויף דיין קאפ א עקספענס, אט איין טאג קומט א גרויסע עקספענס וואס אונטער נארמאלע אומשטענדן רוב מענטשן, אויסער אויב ביסטו אין ביזנעס, ביסט א אנטרעפענאר, פיין, אבער רוב מענטשן קענען נישט דעקן אזא גרויסע עקספענס אן דעם וואס מען בודזשעט פאר עס צוביסלעך, סאו בודזשעט פאר עס צוביסלעך, מאך עס א עקספענס פון יעדע חודש, יעדע וואך, וואטעווער, וואס דו גייסט פאר דעם אוועקלייגן יעדע. חודש פון ווען דיין קינד איז געבוירן. זייער אסאך מענטשן ווען מען רעדט פון דעם ברענגען זיי גראד אריין אמונה און בטחון, אה דער אייבערשטער וועט שוין העלפן, דער אייבערשטער וועט שוין העלפן ביז דעמאלטס, דער אייבערשטער וועט שוין העלפן, קודם איינס דער אייבערשטער קען דיך העלפן יעצט אויך נישט נאר ביז דעמאלטס, סך הכל וואס אונז רעדן מיר איז זאלסט טון די נארמאלע בדרך הטבע'דיגע השתדלות, ווען דו זעסט מיט דיינע אייגענע אויגן וויפיל מענטשן, און איך קען דיר דערציילן סטאריס אויף סטאריס אויף סטאריס פון מענטשן וואס זענען געווען בעלי פרנסה וואס זענען נעבעך חרוב געווארן ווען עס איז געקומען צו חתונה מאכן קינדער, ענערדזשעטיק מענטשן, איך געדענק מענטשן וואס זיי פלעגן, האט אויסגעזען אין בעסמעדרעש ווי זיי גייען אייננעמען די וועלט, פלוצלינג זיי קען קען נישט עפענען דאס מויל, אזא מעקעלע אזוי און ס'איז א גרויסע רחמנות, אלעס פארוואס? ווייל ער פילט אויסגעברענט, די קאנפידענט וואס ס'גייט אוועק פון א מענטש אויב ווערט ער א נצטרך לבריות, אקעי, די גמרא זאגט כיוון שנצטרך אדם לבריות פניו נשתנה כקרים, ער באקומט אלע מיני קאלערס אויפן פנים, ס'איז אזא רחמנות, פארוואס זאלסטו דארפן ווארטן זאלסט צוקומען צו דעם, די רבונו של עולם וויל אז דו זאלסט מצליח זיין, און אלעס איז באשערט, און וועגן דעם האט דער אייבערשטער געמאכט אז דו זאלסט הערן דעם מעסעדזש, דו דארפסט הערן דעם מעסעדזש אז יעצט, נישט קיין חילוק וואו דו שטייסט, ביסטו א אינגערמאן דו פאנגסט אן, ביסטו א בחור דו גייסט אנפאנגען, נישט קיין חילוק, פאנג אן יעצט צו טון וואס דו קענסט נישט קענסטו נישט, נאכאמאל וואס זאל איך דיר זאגן זאלסט טון וואס דו קענסט נישט, אבער אויב דו קענסט, פרוביר צו טון וואס דו קענסט, און ס'דערמאנט מיך א מעשה וואס כ'האב געהערט נאכזאגן, צופעליג, כ'וועל זאגן די גאנצע מעשה, די גאנצע מעשה איז אזוי, איך בין אמאל געזיצן מיט א מענטש, אנפאנג ווען איך בין אריין אין די לייף אינשורענס ביזנעס און כ'האב געטרייט צו פארקויפן פאר איינעם א לייף אינשורענס פאליסי, איך רעד דא פון א מעשה פון בערך זעקס און צוואַנציק יאר צוריק, און אזוי ווי איך בין נאך געווען ניי אין די ביזנעס האב איך געהאט א מער סיזענד מענטש, איינער וואס איז שוין לענגער אין די ביזנעס, וואס ער איז מיטגעקומען מיט מיר. און איך האב נאכנישט מיך אויסגעקענט אזוי גוט מיט די פראדוקטס און מיט די וואס ענטפערט מען ווען איינער איינער געט א אבדזשעקשאן איינער זאגט ניין וועגן דעם וואס ענטפער איך אים קיצור איך האב מיטגענומען איינער וואס איז געווען מער עקספיריענסד ווי מיר און איך געדענק א יענער איד האט געזאגט וואס גייט מיך אן נאכן שטארבן אלעס איז באשערט וואס די רבונו של עולם וויל וועט זיין און פערטיג האט די אנדערע עידזשענט געזאגט פאר די מענטש, דערציילט א סטארי וואס ער האט עס נאכגעזאגט פון די קו הישר, כ'האב עס קיינמאל נישט געזען אינעווייניג אין די קו הישר, אדרבה אויב איינער זעהט וואו ס'שטייט אין קו הישר פליז שיק מיך א טעקסט מיט די מראה מקום צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו, אבער לאמיך ענק זאגן די סטארי וואס ער האט דערציילט פון די קו הישר, וואס איך מיין אז די סטארי אפלייט זייער גוט צו דעם וואס אונז האלט מיר אינמיטן רעדן אויכעט. ס'געווען אמאל א שטאט וואס ס'איז געקומען א פארפלייצונג אין שטאט, ס'איז ארויפגעקומען די וואסער, די גאנצע שטאט איז געווארן פארפלייצט, ס'איז געווען געפערליך געפערליך די סיטועשאן, די רעגירונג האט געזען די מצב, זיי האבן געזען אז ס'קומט א פארפלייצונג, האבן זיי ארויסגעשיקט מעסעדזשעס פאר די גאנצע שטאט, אז דער עולם זאל אנטלויפן, יעדער איינער זאל זיך כאפן און אנטלויפן פון שטאט, כדי נישט צו ווערן פארכאפט אין די וואסער. איז געווען דארטן א איד וואס דער איד האט געזאגט ניין איך האב אמונה און בטחון דער רבונו של עולם וועט מיך וואטשן איך האב נישט וואס צו אנטלויפן איך בלייב דא קיינער קען מיר גארנישט טון און ער איז דארט געבליבן די וואסער האט אנגעהויבן ארויפצוקומען און די רעגירונג שיקט ארויס שיפלעך מען האט שוין נישט געקענט וואקן אויף די סטריטס נאר שיפן האבן געקענט פארן די שיפלעך פארן ארום מען גייט אויפפיקן ווער ס'איז נאך געבליבן געשטראנדעט גייט מען אויפפיקן און ראטעווען א שיפעלע פארט דורך דעם איד און שרייט רבי איד, מיסטער, קום ארויף, אונז וויל מען דיך ראטעווען, די וואסער איז דא, ס'איז א סכנה אויב דו בלייבסט דא. דער איד שרייט, ניין, איך גיי נישט ארויף אויף קיין שיף, דער רבונו של עולם וועט מיך שוין ראטעווען אויב ער וויל, איך האב ביטחון. גייט דורך נאך א שטיקל צייט, דאס לייג איך שוין צו, ווייל אין די קאווע יאשע צייט איז נישט געווען קיין העליקאפטערס, א העליקאפטער קומט צו פליען, און עס שרייט רביד! קום ארויף! לאמיך דיך ראטעווען! שיסט אראפ א בענדל, איך שלעפ דיך ארויף מיט די בענדל, קום! די, ס'איז שוין געווען ממש בוער מים עד נפש, קוים געקענט אטעמען, אבער די איד, ניין! איך גיי נישט! די אייבערשטער וועט מיך העלפן! מיט א מורא'דיגע שטארקע אמונה, מיט א מורא'דיגע שטארקע בטחון. און פארשטייט זיך דורכגעגאנגען אפאר מינוט און דער איד איז נעבעך דערטראנקן געווארן און ער איז געשטארבן. קומט ארויף צום בעזן שמעלע, זאגט דער בעזן שמעלע, מאבד עצמו לדעת, האסט דאך גענומען דיין לעבן. גיהנום. פאנגט דער איד אן צו שרייען, רבונו של עולם, דאס הייסט א א אמת'דיגער דין? נישט גענוג אז איך האב געהאט אמונה און בטחון און איך בין נישט געראטעוועט געווארן, איך בין נאך געשטארבען, גיי איך נאך פאר דעם באקומען גיהנום אויכעט? זאגט דער אייבישטער פאר דער איד, רבי איד וואס נאך האסטו געוואלט דער אייבישטער זאל פאר דיר טוהן? דו ביסט ביסט א חשובע איד געווען, האסט געהאט אמונה, האסט געהאט בטחון, האט דער אייבישטער דיר געשיקט א מעסעדזש, גיי אוועק, האסט געמיינט אז די מעסעדזש וואס דו האסט געהערט איז געווען פון איינעם? ס'איז געווען פון די אייבערשטער, דער אייבערשטער שיקט דיך א מעסעדזש דורך יענעם, גיי אוועק! מ'האט געזען ביסט נישט אוועק געגאנגען האט מען דיר געשיקט אפילו א שיף, ווי איי פי סערוויס, מ'האט דיר געשיקט א שיף, ביסט נאך אלץ נישט געגאנגען, א העליקאפטער, וואס נאך האסטו געוואלט אז דער אייבערשטער זאל פאר דיר טון? פארוואס ביסטו נישט געגאנגען? וואס האסטו נישט אויסגעהערט וואס מ'האט דיר געשיקט? אזוי האט יענע עידזשענט דערציילט פאר די קאסטומער, ער זאגט אים, האסט אמונה, האסט בטחון, ביוטיפול, זייער שיין, און וועגן דעם טאקע האט מיך דער אייבערשטער צו דיר געשיקט, איך זאל דיר זאגן וואס איך האב דיר צו זאגן, זאלסט קער נעמען פון די זאכן וואס דו דארפסט קער נעמען. לענינינו, די זעלבע זאך, איך רעד דא מיט דיר, ער בעט, רבי אינגערמאן, האסט אמונה, האסט בטחון, ווייל זייער אסאך מאל, א געוויסע עצלות לייגט מען ארויף אויף אמונה און בטחון, אוודאי דארף א איד האבן אמונה און בטחון, אבער גלייב באמונה שלימה אז די מעסעדזש וואס איך זאג דיר יעצט זאגט דיך דער אייבערשטער נישט איך. איך קען עפעס רעדן אן דעם וואס דער אייבערשטער מאכט מיך רעדן, מי שם פה לאדם? דער אייבערשטער זאגט מיך אז איך זאל דיר זאגן, רבי איד, דו ווייסט אז דו האסט א שטוב מיט קינדער וואס דו גייסט איין טאג דארפן חתונה מאכן? און דו ווייסט אז בדרך הטבע איז זייער שטארקע טשענסעס אז דו גייסט זיי נישט קענען חתונה מאכן אויב דו גייסט נישט פלענען פאר דעם פארדעם, נאר אויב דו גייסט דארפן האבן די געלט אויף איין מאל דעמאלטס אין די צייט וואס דו דארפסט חתונה מאכן, זאג איך דיר א גוטע עצה. דער אייבערשטער שיקט דיך דעם מעסעדזש, יא, כ'מיין, איך זאג עס, אבער אויב מאכט דיך עס סענס, איז עס א מעסעדזש וואס ס'קומט צו דיר וואס דו דארפסט הערן. פאנג אן פון ווען די קינד ווערט געבוירן. פאנג אן אוועקצולייגן געלט יעדע חודש ווען ס'איז נאך דאאבעל, ס'איז א זאך וואס דו קענסט טון. קענסט עס נאך אריינלייגן אין דיין בודזשעט. פונקט ווי דו קענסט נאך אריינלייגן אין דיין בודזשעט נאך אביסל שכר לימוד, קענסטו אויך אריינלייגן אין דיין בודזשעט צו קענען סעיוון יעדע חודש אביסל געלט פאר חתונה מאכן. ווי זאלסטו עס לייגן? דערמאן איך דיך נאכאמאל, ס'איז דא א קורס וואס איך שטעל דיך צו פונקטליך פארן ספעט, דאס מיינט איך פיטער דיך מיט א לעפל אין דיין מויל, איך לייג דיר עס אריין מיט א לעפל אין דיין מויל פון א' ביז ת', פון וואו צו אינוועסטן, ביז וויאזוי צו עפענען אן אקאונט, ביז וויאזוי צו קאנעקטן דיין באנק אקאונט כדי ס'זאל פון דארטן ארויסגיין יעדע חודש די געלט, זאלסטו עס אוועקלייגן אויף נארמאלע גוטע מסיבות, זאכן וואס ס'מאכט סענס אז ס'זאל בעזר השם ארבעטן, און דעמאלטס קענסטו האפן בעזר השם מיט סייעתא דשמיא אז דו זאלסט מצליח זיין מיט וואס דו טוסט. פון די אנדערע זייט, קען איך דיר געבן די אנדערע זייט פון די פיקטשער. וויפיל אידן האבן נעבעך פארלוירן זייער שלום בית, וועגן זיי האבן נישט געהאט קיין געלט חתונה צו מאכן קינדער. יא. מען האט זיך געפלאגט אסאך יארן צו אויפבויען א שיינע משפחה, זייער שלום בית שטייט אויף הינערדיגע פיס ווייל געלט פרעשור מאכט א פרעשור אין א שלום בית, די גמרא זאגט עס אז ווען א פרוי עפענט די פריזשידער און ס'איז נישט דא, גמרא זאגט נישט פריזשידער? ביסט גערעכט, סארי, ווען די פרוי קוקט און זעט ס'איז נישט דא קיין עסן פאנגט זי אן צו שרייען, אקעי, אזוי זאגט די גמרא, ווען א פרוי שרייט, קען עס אפעקטן די שלום בית אין קעיס דו האסטעך נישט אליין פארגעשטעלט ווען די מאן שרייט אויך אבער אפטע ווען די מאן שרייט צוריק און נאכדעם שרייט זי צוריק נאכדעם שרייט ער צוריק בקיצור ס'ווערט א גאנצע באלאגאן שלום בית ווערט ווערט אפעקטעד א אינגערמאן עטליכע פערציג יאר א הארץ אטאק נעבעך רחמנא לצלן פארוואס דארף עס געשען ס'קען קומען פון געלט פרעשור יא סאו די אלע זאכן איז גענוג, און די חינוך פון די קינדער דארף איך שוין נישט אפילו זאגן, די אלע זאכן איז גענוג סיבות דיך צו מסביר זיין אז מען רעדט נישט דא פון קיין לאקזשערי, מען רעדט פון א נעסעסעטי, מען רעדט פון עמערדזשענסי, ס'איז סאך גרינגער דו זאלסט דיך אביסל אנשטרענגען היינט צו טון וואס דו האסט צו טון, ווי איידער זאלסט דיך דארפן אנשטרענגען סאך סאך מער נאכדעם חס ושלום ווייל דו האסט נישט געטון וואס דו האסט געדארפט צו טון. אונז גיימיר עס לאזן ביי דא יעצט, און איך דערמאן דיך נאכאמאל אויב דו האסט עני העלפ וואס דו דארפסט אויפצוסעטן דיין אקאונט דו ווילסט העלפ פאר דעם גיי צו עס פי פֿינף הונדערט אידיש דאט קאם און סיין ארויף אויף די קורס אדער צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו וואס דו קענסט דארטן אויכעט הערן די קורס